Helo a chroeso i sesiwn arall o El Arholi a Trauma. Mae'n bleser da fi wei bod y fi cwmni adwaith ar gyfer y sesiwn yma. Helo Gail, chi'n iawn? Helo, you're very good. good, good.
Gwenllian a Holly yn edrych yn hyfryd yn, yn ngardd Gwenllian, efe? Ie, yeah, yeah.
Lovely.
A Helen. a Helen yn Llundain. Gobeithio bod y tair o'ch chi'n oce. Okay. Cyfnod clod i bod yn oce, okay, dych chi? Ie, yn reit, eitha boring, ond getting through it. Yeah. da iawn, da iawn, da iawn. Falch i glywed. Cool, so yn y sesiwn yma heddi, ni'n mynd i fod yn sôn am amryw o bethau. Um, be sy'n bod yn neis am y sesiwn yma yw bod ni'n edrych nôl um, ar dechrau'r band a fel sut fe chi wedi bod lan i dros y blynyddoedd diwetha Um, ond hefyd, mae'n exciting iawn, achos ni'n mynd i fod yn sôn am zîn chi wedi bod yn creu gyda um, Merched yn ei Music, sef prosiect cerddorol sy'n cael ei redeg gan Maes B. Um, so ie, yeah, fi'n edrych mlaen i sgwrsio am hwnna hefyd. Ond nawn ni ddechrau, ddechrau yn y dechreuad pan nath adwaith ffurfio. So, chi eisiau rhoi bach o gefndir i fi am sut nath adwaith ffomio. Hmm. Yeah, so, fi a Holly wedi bod yn ffrindiau ers ages, os o'n i'n bach iawn. Um, a nath ni kind of dechrau jamo stuff pan o'n i wedi pymtheg. Dwi'n um, dweud like tygau. cerddoriaeth 'da'i gilydd... Ie.
...a wnaethon ni trio wneud loads o covers ar y dechrau. Oedd e jyst ddim yn gweithio o gwbl. Yym, ie, so wnaethon ni dechrau fel ysgrifennu stwff Dina ni, yym, a wedyn wnaethon ni cwrdd â Heledd yn gig cynta ni, yn y Parrot. Yym, a ie, oedd hi'n weird i ddeud bod hi'n drummer a bod hi moyn ymuno, so we let her come in. O, plais!
So Like, oes... Oh. Um, o'n i'n so, gwybod mai um, yn y gig cyntaf na ddech chi gwrdd â, yn y parat oedd hwnna, yeah. wrth gwrs, um, venue amazing yng Nghaerfyrddin. A mae'r ma, fen, ma venue cerddorol yma'n bwysig iawn i chi fel band hefyd yn diwy, achos dyma lle nath, wel, lle nath chi ddechrau, ond oeddech chi'n mynd i lot o gigs yna cyn i chi ffurfio fel band. Ie, byddwn ni heb band like without the parrot literally. Ie. Byddwn ni like achos o'n nhw'n rhoi shwt gymaint o gigs Cymraeg 'mlaen, byddwn ni byth 'di meddwl ambiti creu cerddoriaeth Cymraeg heblaw bod y parrot 'na i ni kind of mynd i. Pwy oeddech chi'n weld yn y parrot adeg hynny?

royalty, rock and pop royalty yn y parad. um, a fel fi'n cofio rei ar y cychwyn, pan um, os o'n i'n bocio gigs fel twrw a stoff ar y pryd, a nath o'n i ofyn i chi ddod lawr chwarae'n dydd Music Cymru yn do. Yn eitha fel agos at at y cychwyn, really, yn dyfa, oedd y gig yna, um, mm. yn y Castle Emporium. Chi'n cofio hwnna? Ie, ie.
Oedd hwnna mas o dyn i ni, Rachel.
O'n i mor excited am y gig yna. Ond fi jyst yn cofio gwylio chi, ni'n afo, cos o'n i wedi gweld chi, mae'n rhaid bod fi wedi gweld chi'n clwb cyn. A o'n i fel oh my God, mor cwl. Achos fel, t'mo, ma' ma' odd e'n neis hefyd achos o' 'na odd dim llwyth o bandiau gyda merched yn sort of torri trwyddo ar y pryd a fel rhywun odd yn bwcio gigs odd e jyst yn neis gweithio hefyd gyda merched, achos mm. hwnna'n rhywbeth eitha prin. Ydy hwnna'n... Um, achos mae hwnna'n ma hwnna sort of yn treiddio mewn i lot o beth chi'n neud, ti'n gyda gigs ffem, chi wedi bod yn neud, a fel, ti'n hawliau merched, mae'n rhywbeth chi'n siarad yn agored iawn am hefyd. Ond i fe mewn mwy um, gigs ffem a stuff yn bellach mlaen yn y sgwrs, ond um, Ac yn fuan iawn ar ôl chi gychwyn, nath chi, nath chi gael um, funding gan Horizons yn do? Do. Pa bwysig oedd, um, oedd Horizons i chi ar y cychwyn? Oh, really pwysig. Really, yeah. A mm-hmm.
mae'r funding sydd â nhw mor handi i band sy'n dechrau mas. Um, especially pan ti'n dechrau mas, achos chi'n ei gigs am, am ddim weithiau, 25 quid, 50 quid. A mae'n costi fel miloedd i recordo mm. a PR a stuff. So, timod, help 'na i cael, timod, amps a stwff i ni ffili fforddio o'r blaen. So oedd yn huge, huge help i ni. Be sy'n gret hefyd am Horizons yw'r gigs chi'n cael mas ohono fe fyd, achos chi'n mynd i llefydd eitha bonkers fyd, nag chi? Helen, ble yw... Ti'n cofio lle oeddech chi'n mynd i gigio adeg na? Um, be o'n i'n mynd i gigio? Uh, na, na, cofio!
O, o'n i 'di neud o'n i 'di neud un rili dda yn Festival Number Six. Oedd e fel blwyddyn mewn i'r band or like... M-hm. ...ie. ...blwyddyn ar y hanner falle? Hmm. Yym ie oedd gyda nhw fel llwyfan rili rili dda yn y

gweld lluniau o'r gig yna, oedd e'n edrych yn clas. Fel, be, be oedd yr ymateb fel? Achos wrth gwrs mae chi wedi gigio lot yng Nghymru, ond chi hefyd wedi gigio llwyth, wel, basically, mae'n gwahanol gwledydd rwy'n dy byd erbyn hyn, ond fel, chi wedi chwarae lot yn Lloegr hefyd, a mae, mae pobl yn really love o music chi, a fel, mae fel bod a be' be' be' chi'n meddwl yw'r yym atenfa 'na i bobl achos 'dyn nhw ddim weithie yn deall falle be' chi'n canu am. Hmm. Ma' fe rwbeth rili really gwahanol Um, a fi'n meddwl bod y ffaith bod pobl ddim yn gwybod beth mae'r geiriau yn meddwl mm. maen nhw'n kind of interpret fe fel mm. maen nhw'n moyn a maen nhw'n kind of teimlo'r emosiwn o'r can mm. a kind of wneud stories yn pen nhw am beth be maen nhw'n meddwl yw'r cân. Ie, fi'n credu mae pobl yn hoffi pethe niche, chimod. And I think we definitely supply something different and niche. Um, yeah. yeah. Fi'n credu mae'r fel cerddoriaeth yn eitha accessible hefyd, ddo. Fel, mm, yeah. yeah. Dwi e ddim yn fel pigeonhole o'i fel un genre. So fi'n mm. credu mae ma pobl yn hoffi'r ffaith bod e'n gwahanol. Mm, mm.
A wrth gwrs, chi'n rhan o teulu Libertino Records, sy'n ar ar Instagram, sy'n very exciting. I know, dwi'n taken off for you.
Mae timeline fi ar Instagram, mae jyst yn loads o posts gan Libertino. Ie, dwi'n ar Instagram nawr. um, so, ar reit ar y cychwyn, os ydych chi arwyddo gyda Libertino yn eitha cyflym yn do' m- sort of mewn i fodolaeth adwaith. Oeddech chi'n pretty quick i fynd at Libertino a wrth gwrs Griff Owen, the y capten tu ôl yy ar y llong. Pa- yym pam pa- pam ydy hwnna'n... oedd hwnna'n bwysig i chi bod chi 'di gallu arwyddo gyda fe a bod e yna sort of gyda chi? Yy oedd hwnna'n... Achos mae'n berthynas rili sbesial yndyw e? o'n i ffili credu fe. Fi'n cofio like cwrdd â fe yn fel Caffi Nero. Yeah. Mm. A nath ni gadael y meeting fel, what on earth has just happened? so ni like, nath ni un gig a dde di danfon fel e-mail yn gweud bod e moyn sain o'n e.

Ie. Yeah.
Achos beth sy'n unigryw am Griff hefyd yw mae e'n... Um, Mae'r angerdd yna yn weladwy iawn, yn ymwedig i rywun sy'n edrych o'r tu allan o deulu Libertino. Mae, mae gariad at ag at yr act, mae'n saino yn amlwg iawn yn dywe, a fel fi, ond achos chi oedd un o'r bandiau cyntaf, wrth gwrs, yn hefyd nath sort of ymuno â'r teulu. So chi wedi bod na o'r cychwyn i un, really. Hmm. Ie. Yeah. Ydych chi'n um, chi ddiolchgar i Griff te am sort of... Yeah, that's unbelievably. We couldn't yeah. thank him enough. Mm. Really. A fi ffili really roi mewn i geirau. Mae'n mental.
So, wedyn symud mlaen wrth gwrs, um, tor yr Horizons, a chi'n gigio llwyth ar y, tor ar y pryd, y fel, tor chi'n dod lawr i wneud gigs gyda ni yn Clwb Ifor Bach, drwy'r amser, oedd e jyst yn joy wasad gwylio chi'n fyw. Ond wedyn, athoch chi ddechrau um, strand o gigs o'r enw Fem, a oedd y noson cyntaf yn y Parrot, a yn ddiolchgar iawn os ydych chi ofyn i fi DJ ar y nos yma. Then. A fi jyst yn cofio'r teimlad yna yn y stafell, oedd e'n um, oedd e'n eitha unigryw. Mm. A mae'n dimlad fi dal i fod yn cario gyda fi nawr, achos oedd e jyst y teimlad saff yna a'r thing yna o ferched yn dod at ei gilydd mewn lle ma'n saff. Pam oedd e'n bwysig i chi bod chi'n cychwyn ar y strand yma o gigs?
Achos Fi'n credu, yn enwedig yn y scene Cymraeg, oedd ddim lot o kind of artistiaid benywaidd, yym, amgen i gael rili. Timod, oedd Hela, Theatr Morris, Gwenno, Annie Glass. Yym, ond oedd rhan fwyaf o- o'r gigs o'n i'n gweld, Especially yn y Parrot. jyst bechgyn i gyd. Ie. So oedd e fel...
Wnaethon ni fynd am cwpl o flynyddoedd, ond ddim yn rili meddwl byddwn ni'n gallu kind of dechrau band a wneud e, achos o'n i byth yn gweld e ar llwyfan. Yym, so ie, ma' ma' definitely angen fel safe space ma' merched gallu mynd i chwarae neu jyst mynd i gigs a kind of teimlo fel bod nhw'n, they kind of belong... Ie. ...somewhere. O'n i jyst isie creu rywbeth fydd n- like young versions of us would feel safe in chimod? Ie.
A'r timlad 'na hefyd o'r gynulleidfa yn edrych arnoch chi ar y llwyfan a bo' fel o alla i neud hwnna hefyd achos dyna beth yw e yn y bôn rili yndyfe bod ti'n gweld y representation 'na o dy hunan Ie. ar y llwyfan bach mwy. Yym achos athoch chi neud yym fideo yndo? Hwn efe hwnna nath yym eich music video chi nath sort of efo hwnna nath sbarduno reit ni myn' i greu noson

A wedyn, o'n i moyn kind of dechrau'r gigs 'ma oedd yn... ie... kind of promoto artistiaid menywaidd... m-hm... yym, a wedyn, ie, o'n i'n meddwl fel femme jyst yn kind of perfect title for it... ie, m-hm... ie.
...a wedyn wnaethoch chi ddod â fe lawr i clwb, yn do, a wnaethon ni wneud Oedd um, pwy yna, oedd Gweno a Pat datblygu yn DJ o, oedd just yn epic i wylio. Yeah, class.
Amazing.
Like, just y ddwy ohonyn nhw'n DJ booth yn un afal. Class. a wedyn, um, Marged, Sero Serol, a chi, wrth gwrs, yn headliner. A mae'r noson yma jyst, o oedd e'n wicked nag oedd e? Jyst y teimlad yna o camaraderie yn y, yn y stafell a achos chi'n siarad lot yn dych chi amdano tywed, pwysigrwydd hawliau merched a yd, chi'n sort of yn teimlo bod yna ddyletswydd yna chi achos bod da chi'r platform yma i rannu y safbwynt yna? Definitely.
Fi'n meddwl, timod, ni'n lwcus bod 'da ni platfform... M-hm. ...yym, i siarad ambiti s- stwff sy'n bwysig i ni. M-hm. Yym, a ma' fe'n jyst yn complete waste os chi ddim yn defnyddio'r platfform 'na i siarad ambiti pethe sy'n bwysig. M-hm. So ie, wnawn ni wneud 'na, trwy dau.
A wedyn nath yym yr albym ddod a odd e'n rili exciting achos odd e'n odd e'n albym odden ni wel odd t'mod paw- pawb o fy ffans yn rili rili edrych mlan at. Melin wrth gwrs 'di dod allan a o'n i'n gweld ddiddorol bo' chi 'di bod yn yym auctiono off copi o'r vinyls yndo? Ie. A pam... Do. ...doniwch pam chi 'di bod yn neu' hwnna?

Yeah, mad. Absolutely crazy.
Aeth rhai o nhw am 120, 90, 80. Mm. So, ie, yeah, aethon nhw gyd am eitha lot. So, ni'n really surprised yeah. into faint athyn nhw am. so, gyda, gyda recordio'r album yma, to, chi'n gweud bod Horizons di helpu chi o ran fel prynu'r offer a to, cario fel a um, so, be oedd y broses o gael, achos o'ch chi wedi bod yn gigio lot yn amlwg, a o'ch chi'n um, sgwennu lot gyda'ch gilydd. So be oedd fel y broses recordio? Lle nath chi'n recordio'r album? So o'n i wedi gwneud like, cwpl o like, sengls uh, yn like, Music Box, uh, athyn ni i Long Wave Studio fyd. Um, mm -hmm. But wedyn, like, the majority of it, o'n i wedi gwneud yn Powys.

Fi'n cofio traco'r drums i gyd mewn fel un noson.
Ie, oedd o'n pryd mawr. A wedyn o'n i jyst ddim yn neud unrhyw beth. Ond
Helen fan yn just cael gwyliau.
Yeah. a little break. Yeah, a ti'n gwrs, chi, erbyn hyn, dych chi'n, um, well, cyn y clo mawr wrth gwrs, dych chi'n sort of separated yn ddearyddol So be, hmm. sut, chi, sut nathoch chi ffind o'r amser i sort of fel dod, achos mae Hela, wrth gwrs, ti'n ti Llundain, a wedyn oedd Hol yng Nghaerdydd, oedd Gwen yng Nghaerfyrddin. So sut oeddech chi'n ffind o'r amser i ddod at eich gilydd a fel ymarfer a sgwennu'r album, really? Um, especially ar y dechrau, fi'n meddwl, achos oedd rhai o'r caneuon yn kind of reworked of some old songs. Okay. Um, so, oedd lot o'n nhw wedi cael ei ysgrifennu tan pan o'n i dal yn ysgol, yeah. oedd pawb kind of gwmpas cyfyrddin. Right. Um, ond ie, yeah, just kind of music box neu kind of Pirate Studios yw rhoi go-to really yn Cyrdydd, kind of meet the middle point. Yeah. Um, a kind of jam on Cyrdydd usually. Mm. Nethon ni recordo'r album cyn fi symud i Llundain nag yfe? Jyst y yeah. haf cyn.
Yeah. So.
so, yeah, it's really handy, really.
Yeah.
Mm -hmm. mm. Achos mae, ma, ma, achos nôl yn 2018, wrth gwrs, ddath yr album yna mas, ond wrth gwrs, nath chi wedyn, blwyddyn diwetha, ennill y Welsh Music Prize am yr album. Chi dal i fod yn mynd fel hyn, chi siglo pen chi. A fi'n meddwl, siglo pen chi bob tro mae unrhyw un yn mention. A fi'n fath yn cael diwa. Eto bod chi di ennill e. Wel, i sy'n gwybod nawr, fi'n credu. Ie, honestly, like, a couple of misodd cyntaf, oedd e just fel, i ddim yn gofio i wneud un o fi. Oedd e just more kind of mind-blowing. But, uh, a chod ti lan gyda albums Anhygoel on' ma' cha'l bod t'mod odd odd odd yy beauty am pan short listed lo- short lists fel arfer yw ma' pob un sort of yn gallu ennill anyway achos ma' nw gyd yn albums ardderchog so t'od odd pawb 'di deud yn wych i gyrredd y rhestr fer anyway on' oedd e jyst, oedd e jyst, oedd y noson yna mor arbennig yn dod e, achos oedd jyst gwynebau chi, achos fi oedd yn cyflwyno noson, nes i agor e, nes i weid melyn gan adwaith. A nath chi'n symud, o'ch chi jyst fel Dwi'n hollol gegro. Da ni fel, come on!
oh, honestly, oedd y teimlad yna. Be oedd y teimlad yna fel?

I felt like Mariah Carey, timod? Oedd e jyst fel mor weird, o'n i'n meddwl, oh my God, mae'n interview arall, oh my God, mae'n weird. Oedd dim amser i kind of letting it all sink in. Ie. Ond oedd e jyst teimlad like no other.
Oeddech chi'n teimlo pressure wedyn ar ôl hwnna fel, mae'n rhaid ni step o fel lan am yr album nesa, neu oeddech chi'n teimlo fel...
Bach o pressure. Bach o pressure. Fi'n credu, like, Achos odd y y beauty o'r caneuon 'na odd o'n nw 'di ca'l eu sgrifennu with kind of no intention really of recording neu t'mod ry- ryddhau e mewn albwm a stwff t'mod o'dd e jyst fel jyst ysgrifennu caneuon. Fi'n credu odd y ffaith bod dim kind of goal 'da ni odd yn meddwl bo' ni'n ysgrifennu caneuon itha free I guess. Yym ond nawr ni'n meddwl ambyti o the next single a stwff ma' ma' mwy o pressure Ie. ...i kind of ysgrifennu caneuon sy'n sy'n rili dda. Ond ma' raid i ni, I think, cymryd yr un approach a o jyst, if it sounds good in Helen's Barn yn Taliaris, mae'n mynd i swnio'n good yn y stiwdio, so just don't think about it too much.
Ife dyna lle chi'n wneud lot o sgwennu, yn Taliaris? Achos oedd o... ma'... Ie. Mae'r sh- mae'r shed yna yn Taliaris, yn Tŷ Heledd. Mae'n um, eitha infamous nawr, achos wrth gwrs mae Los Blancos yn ei lot wedi sgwennu nhw yna hefyd, a, yeah. a mae Ardwaith yn ei lot wedi sgwennu nhw hefyd. So, efo yna lle chi'n, mae lot o'r syniadau sort of yn dod, efo.

wastad yn wneud the best risotto ever. Yeah. Love it.
Felly siarad am, siarad fod, culinary genius, tad heledd am yeah. Rhaid i ni symud ymlaen o hwnna. eleni, um, well, actually, newn ni fy nôl um, cwpl o flynyddoedd, achos um, mae Gwyl Green Man, wrth gwrs, yn agos iawn at galonau lot o um, bobl yng Nghymru. Ond yn wedi i chi, achos nath chi chwarae yna un flwyddyn yn do ar um, The Rising Stage, mm -hmm. lle mhm. mae um, ma Green Man yn troi new and emerging bands ar y llwyfan yna. Ond wedyn, nath o'ch gael ofyn i agor ar y llwyfan y Mountain Stage um, blwyddyn diwetha. Eto, chi'n siglo'ch pennau chi fel hyn. Ond, um, fel, sut, sut nath hwnna ddod o gwmpas? Fel, sut deimlad oedd e jyst i chwarae yn Green Man, achos mae'n ma oel arbennig iawn hefyd, yn dweud?

Ie, definitely. Mm. Ar ôl ni, ar ôl ni chwarae, nes i just fel aros yna fel backstage tent trwy'r dydd, yn- yn bita fel y caws a'r peas. I think o'n nhw'n trio cico fi mas by the end. Ond...
Sa'n symud. As fi'n cofio siarad gyda chi, just cyn i chi chwarae ar y diwrnod yna, ddech chi wedi dod i wneud, um, dod mewn i siarad gyda fi ar Green Man Radio, a oedd e'n tgwbod, oeddech chi'n, oeddech chi'n dawelach na'r arfer. Oedd e fe'n nerves oedd hwnna chi'n meddwl fel cyn, fel... Probably.
Ie.
Bit of nerves, bit of excitement. Ie. Odd e jyst like ma' kind of weird feeling o fel... Hmm. Like this is a huge deal like... Like ti ffili hundred percent credu bod e'n mynd i digwydd. Hmm. Like it doesn't feel like it's gonna happen. Ie. So odd kind of y bore 'na bach yn mental.
Fi mor falch gath ni'r chat na cyn. Lyfli. Gath ni fath o fel power fel hug fel, come on! O, na, ni gadis! um, a wedyn y Lenny, a ddech chi groes i'r môr, a mynd i Rwysia i chwarae. Oh. Sydd yn anhygoel. Pa, beth oedd enw'r oil yna? Lle oeddech chi chwarae yn union? Na gyn oedd chi, cofio chi'n gweud, oedd e'n oer iawn? Ie, so oedd e yn fel basically y third biggest city yn Russia. Mm. Ond sneb di clywed amdano. It's fel a very like forgotten city really. Mm -hmm. um, yn ganol Siberia. Um, Ulan yeah, Ud. Yeah, Ulan Ud.
A like, oedd e'n big thing bod y festival ma yn, yn, digwydd. yn digwydd. So oedd fel loads of fel billboard things rownd

Ond be oedd y be oedd ymateb pobl um, i glywed eich cerddoriaeth chi? Achos fi siŵr... Oedden nhw'n siŵr fod lot ohono nhw erioed wedi clywed cerddoriaeth. Mae'n bod lot yn mynd mlaen yn yr ardal na, so mm. um, oedd pawb yn bach yn really excited a like, yeah. just, oedd oh.
egni yn amazing yn y, yn yr arena. A fi'n meddwl, like, oedd, achos, it's kind of very forgotten, it's kind of, you know, backwards in a sense. Yym, so o'n nhw byth rili'n gweld merched ar llwyfan. So oedd... Reit, ocê. ...gaethon ni cwpl o ferched yn dod lan a fi like, "Oh my god, it's so nice to see girls on a stage, like, I love you, I've been listening to your album." You know, oedd e jyst fel... Waw! Ie. ...so oedd e'n, timod, oedd e'n eitha big deal i gweld... M-hm. ...merched ar llwyfan fela. Timod, so oedd e'n rili, rili neis bod yn kind of rhan o'r profiad 'na. Fi'n siŵr, fi'n siŵr.
Yy, yn hanesyddol siŵr o fod i lot o bobl i yeah. weld hwnna, wel, I mean, a mae hwnna'n mynd gymaint gyda ethos chi fel band hefyd, o rhan byd ych chi'n sefyll lan, mae'n match made in heaven, really, mae'n anhygoel, yeah. mae'n sylweddoli ni. Um, yeah. So symud ymlaen wedyn gyda y prosiectau, da chi wedi bod, chi wedi bod yn wneud lot o weithdai merched yn ei music, um, prosiect sy'n cael ei rhedeg ar y cyd trwy Maes B a Clwb Ifor Bach. A mae ma brosiect um, beth arbennig yn dyw e. Be, be chi'n meddwl o ran rhoi cyfle i farched ifanc i drio cerddoriaeth, i drio chwarae offerynnau? Pam, pam chi'n meddwl bod prosiect fel hyn yn bwysig, yn wedig yng Nghymru?
Fi'n meddwl, um, mae merched yn tueddol o fod bach yn falle ofn o pigo lan offerynnau... Creu sŵn.
...creu sŵn, yym, offerynnau sydd ddim yn offerynnau traddodiadol. Mm. Yym, a fi'n meddwl bod e yn kind of ingrained yn kind of education system, yym, tramor Cymru, neu jyst yn general, bod merched yn chwarae piano, violin. Ie. Yym, fflwt. Ond maen nhw byth yn cael y chance i chwarae beis neu gitar neu dryms neu unrhyw beth fel 'na. Mm. Yym, so ie, oedd e j- ma' fe jyst kind of yn rili neis chance rili i pigo lan offerynnau... M-hm. ...bydden nhw ddim yn kind of pigo lan otherwise.
Mm. Mm. So wholesome. Ie.
A mae rhoi um, fel chi siarad am y safe space yna hefyd, mae hwnna'n ma hwnna bwysig iawn hefyd yn diwe bod merched gyda'r lle yna, lle maen nhw gyda cyfoedion a merched eraill yn dysgu nhw. Fi'n cael mae hwnna'n beth arbennig hefyd. Mae chi sy'n dysgu nhw, mae menywod sydd yn achos mae chi, chi'n dysgu nhw, mae um, Heledd Watkins o HMA. So mae dyn nhw'r menywod yma sydd ar flaen y gad o rhan rock a pop yng Nghymru yn dysgu nhw yn y sesiynau yma. Mae just... I wish oedd rhywbeth fel yna'n bodoli pan o'n i'n tyfu fyny, really. Fi'n yeah. credu dyna yw e hefyd yn dyfa fel pam, pa, dyla rhywbeth fel un wastad di bodoli i annog mwy o ferched mewn i'r sîn.
Yeah, definitely. Mm. So, gyda, gyda March yn y Music ta, lle mae, um, chi wedi creu zine yn do, chi ar hyn o bryd yn creu zine ar gyfer y Steddfod Amgen, achos wrth gwrs yw'r Steddfod Gerllaethol ddim yn digwydd eleni. Um, so, eglurwch bach beth, beth sy'n tu ôl i'r zine yma.
So, mae fe fel

Ia, so ma' 'da ni yym She's Got Spies... Mm. ...yym, ma' 'da ni Casi, yym, pwy arall 'da ni? Shaky Non.
Ia.
Ma' hynna'n rili cŵl.
O ie rili cŵl. Arlunydd sy'n mae'n gwneud lot gyda Blodau Papur yndyw hi, Shaky? Ie ie. Hmm.
Yy a wedyn ma' 'da ni yy Gwenda yym ma' hi o Caerfyrddin, ma' hi'n wneud mad like props, ma' hi'n yy like video editor, jyst... Have to see it to believe it. ...you have to see it to believe it exactly. Yy pwy arall? Ma' 'da ni, yy, ferch arall o Caerfyrddin o'r enw Llinos, Llinos Emanuel. Yym, ie, ma' hi 'di bod yn gweithio, ma' hi'n byw yn Llundain ar y foment, a mae hi mewn band o'r enw Archie. Yym, yy, mae'n like mad harmonies. Yym, so just really glad, uh, excited to see be mae hi'n dod lan o. Mm. A beth sy'n greu, fi wastad wedi teimlo hwn amdano chi fel band, yw bod chi wastad ar unrhyw gyfle da chi'n cael, chi o hyd yn plygio rhywun arall. Pob cyfle chi'n cael. Fi'n meddwl yn bob un cyfweliad chi wedi wneud, fi holi'n cofio ti'n gwneud un gyda'r Guardian yn dod ti. Mm -hmm. A fel, chi wastad yn cymryd y cyfle i plygio band arall. A fi'n meddwl mae hwnna'n gweud cyfrolau amdano chi fel pobl, ond hefyd bod chi'n dynyddio y platforms yeah. yma sydd da chi. Ni'n just um, lyfo'r theme, chwa, like, bands, yeah. like, it's just amazing. Like, why would, why would you not plug it? Mae'r sy'n rhy fach i ddim yeah. helpu i gilydd a plug o pawb arall. Yeah. So, yeah, a definitely. Mae'n cool nawr bod chi gallu gwneud y creu'r zine yma, a mae chi sy'n cyrraedd i fewn creu e, a mae chi sydd yn

Ie, so rili excited i gweld e nawr. Ie, yn siŵr.
Fi'n edrych mlaen i weld e fyd. So, mae'r cyfnod clo yma yn amlwg wedi dod a di roi holt ar gymaint o bethau, um, ond am wedi i gerddorion, di roi stop ar recordio, gigio, gwerthu merch, popeth. Be, be oedd y plans yn ystod y cyfnod yma i chi? Be mae, be mae Covid i sort of stopio i chi? O'n i'n mynd i record o'r album, nag o'n i? Ie. Na'r main thing. Be dros yr haf? Ie. Ie. Ie.
Um, Ie, a jyst festivals a yr album oedd y main thing rili. Mm. Yym, ie, o'n i rili moyn kind of mynd nôl i'r stiwdio a recordo, 'c'os m- mae'n teimlo fel ages ers i ni recordo'r Literally album ages. cynta. Mm. So o'n i'n rili excited i kind of mynd mewn a recordo'r ail album, Mhm. yym, but it'll have to wait. Ie.
A mae dych chi'r caneuon yn barod te, os e? Mm -hmm. Siw bod chi'n gen fel cafan. I know. Fi'n credu, like, da lot o cyneuon, byd nhw ddim yn, like, they won't be finished nes bod ni'n mynd i'r studio yeah. kind of yeah. chwarae gwmpas dy fe. So, mae'n kind of frustrating bod ni ddim yn gallu just kind of mynd a yeah. wneud e. I suppose mae'r amser yma hefyd yn amser i sort of edrych dros y gwaith, ni'n siŵr bod chi'n hapus gyda fe cyn mynd mewn, achos fel o'ch chi'n gweud, mae'n mynd mewn i studio yn ddrud yn diwy, e, fel time is mm. money. Ie. Yeah. Recordio. Ble oeddech chi'n planio recordio'r album yma? Fi'n meddwl, ie, yeah, Giant Wafer yn Powys, fi'n meddwl. Hmm. Oedd e just yn rhi, rhi dda trwy fatha. Ie. A dim distracted, dim, dim like signal. and stuff, so there's no distractions. Handy. Just get done.
get done.
Um, Wel, mae hwnna'n really gyffroes. I mean, fi'n really edrych mlaen. Mm. Hyn o'r fwy excited i fy mewn i record yma. Os da chi unrhyw beth arall ar y gweill, chi'n edrych mlaen at?
O'n i'n mynd i'r

Ie. Fi'n credu reco- recordio albym yw'r main priority, a ma' 'da ni fel gigs a stwff, gobeitho allwn ni chwarae... Ie. ...yn dod lan, fingers crossed. Ie. Yym, ond ie, ma' like, ma'r festivals a stwff 'di cael eu riaranjo am blwyddyn nesaf, so bydd e'n kind of rili neis i dechrau gigo ar festivals a stwff blwyddyn nesa 'to. A ni 'di bod yn gweithio hefyd 'da yy Gruff o Libertino a John yym a wneud like covers album 'da artistiaid arall o like Cymru a pethe. Yym... o ocê. ...o'n i 'di wneud un oedd ef- The Velvet Underground like jyst all covers album basically a o'n i'n wneud un arall soon, so ie. O ma' hwnna'n cyffrous. Ie. Achos ma'r yym ma' cover album Melin, mae mor striking yn dyw e. Pwy nath y gwaith celf am hwnna?
Fi. Wen, ti oedd e?
Ie.
pam o'n i ddim yn gwybod hwnna? O, ma' hwnna mor hot yn ôl.
Ie, na, fi oedd e, wedyn, nath um, Hey Chalkline wedyn wneud, ie, uh, yeah, the inside um, o'r vinyl o stuff, so fe nath wneud um, the layout.
Ie, yeah, the layout, a wedyn nes i'r cover. O, oh, gwefan. Gwel. so, be, be sy'n nesau i chi dden o'r rhan? Be, be hoffech chi wneud nesaf fel band? Achos trwy siarad â chi, mae e'n... Mae kind of yn swnio fel, chi'n chi amod yn gweithio'n rili, really, rili really galed, a bys chi ddim wedi cyrraedd ble ydych chi nawr heb y gwaith rili really caled yna tu ôl chi a'r drive yna. Ond mae swnio hefyd falle bod um, pethau hefyd wedi kind of digwydd a bod chi dal i fod yn surprised bod y pethau anhygoel yma'n digwydd i chi. So, beth, fel, beth yw'r sort of like y dream i chi o ran fel be hoffech chi really neud nesa?
Uh, T'mo, os byddwn ni lli neud e kind of full time, make a living out of it, that is the, goal. the dream. Yeah. yeah. Um, achos ti'n meddwl, mae mor expensive bod mewn band. Yeah. Mae'r arian i'n neud, it goes straight out to other things. Mm -hmm. um, so bydde fe'n really nice kind of cymryd wage o fe, ond like, hwnna mor anodd nawr yym you know sa i'n gwbod os bydd hwnna'n possible yn the near future ond 'na'r dream rili wneud 'na. Jyst isie cael yr albym ma- ail albym mas a wedyn mynd ar taith. Ie.
Chi'n gweithio teithio fe ydych chi? Ie.
Ie.
Hopefully.
Ble, ble bys chi'n mynd fel your dream taith? Ble oh, I don't know.

Mae'n ystafell pink na chi'n chwarae? Um...
Chwarae'r er ddau ystafell. Ni wedi chwarae yn ystafell pink da pryd ni ar taith da gwenno, a wedyn ni wedi chwarae yn yr ystafell arach, arall uh, pan o'n i wedi gwneud y taith da mellt a papur wal. Mm. Yeah, class venue. Yeah, so yeah.
venue.
Wel, gobeithio ar ôl y cyfnod yma, unwaith mae'r album wedi recordio, mae yna pethau eitha exciting ar y gweill i chi fel band. Yeah. A please cerwch mlaen wneud y gwe gweithdai mae'r chydig music hefyd, achos... Oes. Oes, of course.
Diolch yn fawr iawn i'r tair ohonoch chi'n gymryd yr amser i gael chat yn feddi. Fi rili really wedi mwynhau siarad â chi, a yn rili really edrych mlaen at y zine yma sy'n dod allan y mis awst, ac yn edrych mlaen hwnnw'n fwy am album prif dau.